ya social media ni ji timore marach ya social media ni chal nade jomoko akia ni chal nade e social media nasewacho maber niya e social media ka kapok ibire ng'e malong'o niya be in gi nyasachi nyasaye nyasachi no ise make ga agreement ming'e ni en kodi ok obi weyi ha? we tho roma roma wache gi ji idwa ni tho wuoya wuoya weche ji inyalo goyi nikech social media ka ji wicked Jomoko gin mana devil, ji evil ka, evil spirit. Jo, mano emomiyo kidhi kata e post mag joma tidhi yudo ka nitiere jok moko mawacho weche moko moyombore oyombore. Ji evil, ji devil ka. ya mali safi cha timore nade? Ya mali safi cha inyago marach. Tho wuoya wuoya, tho wuoya wuoya. Ket mali safi director mondo gine. Ket mali safi kanyo. Ni saa kumi na 57 na ripoti nikiwa kwa gari yangu, nilinunua cash bila loan, nikipark opposite my saloon. Munikujie mane mali safi en gie salunde kanyo timo beauty ang'o gini ka wiro ne ji nails ang'o sana sana joma nyiri beauty gini go timo ne gaji makeup gini go timo iwinjo gik mowacho oh, an apaka kieny e, e, mbele salunda gari manyiewo mana gi pesa na cash moko kawo e loan ng'ama dwara no koro bi yani yani mali sabu gini ka kiani gika gitimo ma gidwaro go mondo gi trend tango ero kodwa trend tendo kora trend ishago kae mali sabu bi ng'e gimotimo Mali safi dhi ni odhi onyiso Jarapogi nikech Jarapogi nyocha akia ni ochwanyore gi min ode mathis. Ni odhi onyiso Jarapogi ni o- odhi owerne konyise gi weche moko ni koro ni kata ang' otimre atima gi nyirigo kamano to ng'e maber ni mikayi to kia wi keti director keti an kik wach ni awuoyo mang'eny. Awacho ni ng'ami ne ni kwongo kendo no, en e motelo, chiegino emikaye.

Onyiso Okoth Jarapogi to Okoth to biro goye ni wira ni nyocha Okoth odwa chwanyore gi Mina Meri mathis minode moro min mikayi nyocha chwany koro mali safi kawo thumba miso thwango mogoyo cha ema koro dwa ni address go Okoth be ondiko kanyo ni Jarapogi eh ondiko kanyo ni koro mano address Jarapogi wira nikech Jarapogi nyocha ochwanyore gi Mina Meri minode eh? en koro osedhi odonje eh? ka an ka an ema wuoyo an ema dhoga ng'eny an ema wuoyo an nyaka gi nyasacha ang'e nyasacha to pok awacho e wach okothni eto koro en ng'a modwa donjo e wach okothni mowuoye mm? en ng'a ni nyocha okoth ochwanyore gi minameri odhi oyudo nyako moro ni real mama

ineno real mama mano e real mama nyako ma nyocha obedo e gari basto wacho niya ni in bed kanyo ni in e ot in e ot in e od chuori in bed kanyo iluok lewni igo pas an an e gach chuori adhi chamo chips gi gweno ni raracha en ema nyocha obaga wach cha ka en e gari koro mano e nyako ma sani mali safi okawo ni odwa ni address go Okoth kaka odwaro. Oparo ni Okoth biro goyi mali safi, Okoth to biro goyi akweri nono. Okoth biro go dhogi no, ibiro muoch, dhogi no ibiro muoche. Kik ipar ni Okoth en nyiri moko miluerori go e TikTok. Okoth to biro goyi. Eh? Ka an ema pok awuoye wachni, to an ema awuoyega e weche ji, weche te an awuoye wach moro amora. To pok ineno ka awuoye wachni, in iwacho ang'o, iwacho ang'o? Hmm? Ang'eyo jomoko biro wacho ni amisi, onge, in kokoth otimo gimoro to i protect e, okoth kotimo gimoro to ok iwuoye, to johangla moko gi to kotimo to iwuoye, de mano inda, inda de koro isedo go, de koro isedo go e social media. ok ni asedo go, ok ni ka mar inda to asedo go. Inda no be ing'e ni nasechunga godo. mm? Inda dong' ing'e ni ora. Inda ora. Hora achung' godo ka nyocha Lavenda okelo yuma yuma moko ka dong' nakidhore gi Lavenda kuchocho. An achung' gi chwo wetena, chwo wetena ma chunga godo. Mm? To be wach ni nok anyal wuoye nikech nang'e niya ma to gimoro ma jarapogi milorega mila ma ok en gima serious, nok en gima serious. Eh? Real mama to koro koth ndiko kan. Koth to dhi gi real mama kanye. Eh? Mano ok gima serious. Ana wuoyo weche ma serious. Real mama to ok ne mana ni koro wan mina merie mwang'eyo, mina merie mwang'eyo. Mina merie ok ne en mana kun moro mathis mar kaka dhako to nyalo kun. Mago gik matimore. Eh? Dhako nyalo kun ero ne chapni moro mantie. To ok mina merie to e, e, e mikaye mwang'eyo madhi bire mantiere. Eh? Ril mama gini to koth koro ne dhi kanye. Bok donji kata ni koro winja ne ni okoth onyuomo ril mama. Dongi winjo kata kaka gini winjo keche lewi ok donji. Ril mama cha to koro koth dhi go kanye. Papa wan ne gwe agwe ma jogi mane gwe agwe onduom iga go onduom tiwe kanye. Wana kuna wuonde mondo ogo onduome no. To onge kuma ril mama okoth nyalo dhie gi ril mama. Hmm? Koro na wuwe nango gima ok mago gig jokes gig jokes to gima ni bila bila gima ibila bila. Koro ka anyal wuoye to ok ni a protect okoth hapana. kotimo marach to awuoye motimo marach awach an donge nawacho moro amora mm. to mar ariyo kodhi osiepna nitie kumoro ma nyaka ikwal ne ng'ato penj mm. nyaka ikwal ne- ka kwalo ne p- koth penj kuond moko kare koro dong nyaka obenefit e kinda osiepnwa kode ang' obed ni ka gimoro omake e social media taserendo mano be en osiepna adier mm. ok aredgo kama to be mar ariyo wach keny mar ng'ato nyuol ng'ato kod tuo ok adwaga ni awuoye unless ni awuoye wach ma koro idwa lose idwa los keny idwa los wach tuoni idwa los ang'owa wach ang'owa wach nyuolni ka en wach miloso ma mondo olos obed maber ee wach keny iloso maber ok miketho iwuoye maber ok miketho iwuoye nyuol ng'ato maber ok miketho iwuoye tuo ng'ato maber ok niketho eh? Mano kende, koro an ok anyal ga wuoyo e keny. Ah, Ok anyal ga wuoyo e keny mag but real nani mali safi okoth to biro goyi akweri. Ibiro muoch dhogi no. Koth biro goyi. Koth biro goyi ma ok bere. In ing'e tich mano koth tiyoga kapok odonjo e thum. Mm? Tabia ma en ma ne en go e tije no ka dang' okelni sa. Koth dong' ing'e ne kwayoga. Koth ne kwayo. Koth ne kwayo ma to kane pok okwayo. Okoth dong' ing'e ni ne tiyoga e hotel. Notiyoga e hotel. Notiyo otel to mama moro noroke, wuon otel ne roke, nowuone marach. Donge kaka owuone marach to undore kanyo ni oluoko sende, uluoko sende. To en mama no oore ni mondo odhi oom mogo bundle omiye pesa. To eka kane odonjo e tich eka osetiyo karibu 3 days. Ok odhi dongo nokawo pesano modhigo. Donge ochulore kende tije mane otiyo. to mogo bandli mag ngano kata ing'e ni ng'eny pesa mang'eny ochulore mokalo te modhi donge ma koro ochako e kwath kwath kanyo in ing'e gima nokoth otimo okoth donge wuon tich ne pok ochule pesa nda- dweche ariyo to odwa mana ni ng'ani sa- o- sama na ng'ani e pesa okoth donge nochwo ne dhok gi tong' ma- dhok abiriyo mowuok odhi kodhi na wiye rach biro goyi Mm. mabe kik iye osukni dredi sani kosukni dredi to ng'e ni inyalo manye town kanyo inyalo pedhi ka le ibiro pedhi Eh, Mr. Dennis, ah, but wa- weuru we weche mag ji mang'eny be ahinya biro goyi koth biro goyi mali safi use headquarter abeg and use headquarter ozwa